Salama e! Ity horonantsary ity dia atolotry ny HKM, izay miresaka momba ny compost sy ny ady gasy atao amin'ny fambolena. Androany isika dia hiresaka mikasika ny fanamboarana compost sy ady gasy iadivana amin'ireo biby mpanimba voly ary ireo karazana aretina rehetra. Azavaintsika eto ny fomba fanamboarana compost natoraly. Ireto ary ny akora ilaina raha toa ka namboatra compost zato kilao. Lalovay na tany mainty zato mililitatra, ranon-tsiramamy efatra mililitatra, zezim-pahitra dimy sobika, mololo voatetika iray sobika, ravi-maitso enina sobika, apombo mahery iray sobika, Akoho efa voadoro mbola maintimainty iray sobika ary rano madio folo litatra. Ny fanaovana azy. Akoho raha fangaro hanaovana an'ireo compost, ny voalohany dia GZP ampiana mololo, ampiana ravina, ampiana apombo mahery, ampiana akoho efa voadoro. Ny faharoa dia rano fandomana ny compost. Rano folo litatra ampiana lalovay zato mililitatra ampiana ranon-tsiramamy zato mililitatra. Ny fomba fikarakarana azy. Afangaro ny akora rehetra ka ny ampombo malemy andrakofana azy. Lemana ny rano fandomana ary tsy ajanona ny fandemenana raha tsy efa lasa efapolo isanjato ny taha-pamandoana. Alamina ny komposta ka atao efapolo santimetatra ny haavony ary saromana goelaka na gony na diafotsy. Andrasana fahafito andro ny fahamasany. Tsara ho marihina fa tsy atao anaty lavoka ny fanamasahana ny komposta. Atao amin'ny toerana maloka na misy tafo ny fanamasahana azy. Avadibadika indroa isan'andro, maraina sy hariva. Iray litatra amin'ny lalovay dia mahazo iray taonina amin'ny compost. Dia izay sy izay ny fomba fikarakarana ny compost. Amin'ny voalohany isika dia resaka ny fandraiketana ny fanafody, ny faharoa ny ady atao amin'ny aretina ary ny fahatelo ny ady atao amin'ny bibikely ivelan'ny tany sy anatin'ny tany. Horesahantsika izao ary ny fomba fandraiketana ny fanafody. Mila ranom-bary sosoa, ranomangahazo maitso na maina nandrahoina, savony gasy na tantely iray na roa sotro fihinana. Fanamarihana, tsara raha ampiasaina ny iray amin'ireo fandraiketana ny fanafody ireo. Afangaro amin'ny fanafody afafy amin'ny voly Ireo dia solon'ny lakôly hampiraikitra ny fanafody amin'ny vola. Fitandremana amin'ny fampiasana ny fanafody. Mety hiteraka fahavoazana ny tsy fahaizana mampiasa ireo fanafody ireo. Tsy ampiasaina ny fanafody amin'ny fotoanan'ny be rivotra sy be orana. Rehefa mampiasa azy dia mihamboho rivotra. Amin'izay tsy lasan'ny rivotra ny fanafody. Izao isika dia resaka ny karazana ady atao amin'ireo aretina mahazo ny voly. Ny ilaina amin'izany, ranon-taina omby nalona. Ny fomba fikarakarana azy, alaina ny tain'omby maina iray kilao na telo ambin'ny folo kapoaka afangaro amina rano folo litatra dia alona dimy ambin'ny folo andro izy dia saromana sachet plastika matsoka. Rehefa vita izay, tatavanina ny ranon'ny tain'aomby iray litatra, tapohina amin'ny rano telo litatra, dia asiana ranon-taretsa na savony gasy izy avy eo. Ny fomba fikarakarana ny ranon-taretsa dia totoina ny taretsa, rehefa vita toto izy dia afangaro amin'ny rano folo litatra. Ny ranon-taretsa dia ampiasaina amin'ny famoniana ny bibikely. Ny paikady entina miady amin'ny rà merina. Ny rà merina dia karazana aretina mpahazo ny voly. Mila sakay na tongolo gasy iray kapoaka na lona. Ny fomba fikarakarana ny fanafody. Alaina ny sakay na ny tongolo gasy iray litatra nalona. Asiana rano dimy litatra miaraka amin'ny savony gasy nalona na rano tareja. Izao kosa tsika dia resaka ny ady amin'ny aretina ny voly toy ny arefesina hita amin'ny raviny, na lagaly. Ireo akora ampiasaina amin'izany, apombombary malemy iray kilao. Ny fomba fikarakarana azy, ampangotsana ny apombo ary ampiana rano folo litatra dia ahotsika indray andro sy indray alina izy. Ny fomba fampiasana azy, Tonga dia ampiasaina rehefa avy nahotsika ilay izy. Misy karazany roa ny bibikely. Misy ny bibikely ivelan'ny tany ary misy ny bibikely ao anatin'ny tany. Ny resantsika voalohany amin'izany dia ny bibikely ivelan'ny tany izay ahitana ny kimavina, ny ramerina, ny olom-panjey ary ny olantsamainty. Ny fomba amonoana azy, maka sakay pilokely sy molaly roy sotro fihinana avy.

Totoina ireo zavatra ireo ary afangaro amin'ny rano folo litatra ary alona folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro izy. Ny fomba fampiasana azy, alaina ny iray fatatra amin'ny fanafody nokarakaraina teo ary ampiana rano tsotra sy fatra dia azo ampiasaina avy eo. Izao kosa isika dia resaka ny biby ao anatin'ny tany. Ny zavatra ilaina, voandelaka sy tatamo na kosode sy tatamo na dingadingana sy tatamo. Tatamo atsasakilao. Voandelaka voatoto antsasa-kilao iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Na tantamo antsasa-kilao, kasoda ravina antsasa-kilao voatoto iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Na koa tamotamo antsasak'lou, dingadingana antsasak'lou voatoto. Iray tanany ila no araraka isaka ny lavaka alohan'ny fambolena. Ny fitsaboana masombolo. Ny zavatra ilaina dia rano mena. Alaina ny rano mena roa sotro lehibe, afangaro amin'ny masombolo telo kilao sy sasany. Asiana rano maro na rano mangahazo mba hampiraikitra tsara ny rano mena amin'ny masombolo. Seizay ny fomba fikarakarana ny fanafody sy fomba fiadivana ny bibikely. Misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany.